Yn enw un o'r Duw, fel i George, rwy'n byw yn Bryniorwyrth os dros nag os i 30 mlynedd nawr wedi dod o gytre i ffarmo i Benwerddi a wedyn reteiro yn gŵr a fi o, o sbel lot a dod i i'r tŷ 'ma i Bryniorwyrth. A wrth gwrs ar siarad ambyti Merched y Wawr, 'na le aethon ni gynta', pan agorodd e yn 1986, 68 dwi'n feddwl, 1968, yn Ble-fos o'n ni gynta'. O yy aethon ni gymaint o aelode myn' yn 80 ar un amser, Wel ni'n llawn lle yna a neud popeth. Carnifl raf, merched yn rowio efo roeon a'r a wedyn deithie wrth gwrs, deithie bach cyffredin a cino, ma' raid camu' mas i gino pob un nos dwi'n bod fynny. Steddfod, dipyn o bopeth 'da ni. Ond aeth yr cangen yn f- es i'n lwydd fyn 'ny a aeth y gangen wedyn yn fwy o seis yy yy nawr fo draw a rai isie dod o Abercych ato ni wedd pry- yy a wedyn dechreuon ni yn Capelnewy yn 1977 a wel dipyn o aelode o' nw'n dod o Bwlch-y-groes a bob man wedyn a mynd yn fusach fyn 'na chi'n deall a wrth y bodd wrth gwrs. Wel pan o'n i'n Blaid Ffos gorwedd yr gystadlaethu yma i gyd a o'n i ar y pwyllgor celf a chrefft chrefft a ma' rai' fi weud Glenys a Helen nhw oedd yn fforddi ni ond o'n i gyd wedyn yn mynd ati a'r creffte i gyd lawr i Croatia coginio co- popeth y fyd a lawr i Cwilyn po- ar lunio Wel, o'n i'm yn ennill bob tro ond yy we- we'n itha d- wel itha da fel Sir Benfro o ennill bob un o hyn dach ch'mod a wedd e'n gyfle i i goginio c- cyfle i bob un i i i w- w- wahanieth crefft e a bo' pob un ei ddawn fi'n gwych on'. O'n i wrth 'yn bodd. A'r teithie 'ma wrth gwrs aethon ni 'na shwd aethon ni Capel Newydd wrth gwrs athon ni'n ormod. Dim gwbo mas ydw i rwan. Wen i orfod aelodi i ca'l cyfiawnder a o'n nhw allu dod â bygych aton ni a teithio tramor genedlaethol wedyn o'n nhw'n dda. Ond ma' rhaid fi weud na'r taith genedlaethol fi son i gynta dwi credu yn y flwyddyn law- i Rhufain. Plên gynta ath mas o Gymru i'r Rhufain wedd yr amser ni. Dach chi'n neud tipyn bach beth dwi 'di neud wedyn o'r daith ni te. Taith Rhufain efe. Un naw saith wyth oedd 'i do. Merched o wawr o Gymru fach, aeth am daith yn yr awyr iach. Wedi cyrraedd gwesty Felentino, pawb am yr gwely wedi blino. Bore trynnoeth yn yr Eidal, codi frecwast continental. Ar ol pregeth fawr gan Tosca, newid ein harian ol i lira. Dilyn y gaid i Fatican, gweld rhyfeddodau o bob man, mynd i'r capel a'r Museum, pawb yn synnu at y Colosseum. Wel, rwy'n i wedi clywed gyda Tegwen, ond mae Tegwen Morris yn un dda, a llywyddion i gyd bob flwyddyn, ond o fendigedig. Ond clywais ar y radio bod i'n begiad arno ni gweud hanes Merched y Wawr. A nawr, nawr te, dwi wedi sgrifennu llyfr. A 'na beth yw'r rhif un 'lly, atgofiwr Merched y Wawr. Gan bo' fi wedi cael yr enw i ddechrau, a mond roi'r penillion dwi wedi bod yn roid ambiti'r ysgol breswyl a'r um, o'r teithio yma ni wedi bod yn neud ar yn wedi gili. A os tair, tair stori fawr fach na beth cael ei amrywiaeth. A gan bo' fi wedi mynd ato fe, na'r, na'r llefydd y mae da fi nawr, bydd yn dyma sy'n werthu. A ma' rai' fi gwe- yy ma' rai' fi gael sôn ambyti bo' ni 'di bod lan yn Pencadlys Merched y Wawr, o hwnnw hwn yym dechre'r wel yy dydd Gŵyl Dywydd y goron nhw fe, trydydd yy cynta o Ionawr. 2000. A na, na i, na lwcus i ni bod ni'n byw yng Nghymru i cael pencadlys yn un i neb. Yn werth y byd. Mae'r na sy'n na, maen nhw'n weithgar beyond. Mae Leza, fes o'n i'n wedi bod yn dod ato ni, bob rhanbarth sy'n sy'n bembro yn dod lawr trwy'r amser i gwrdd â ni. Pwy fath o dywyn y difyr ydy da ni bob tro. A wrth gwrs, yr un fath bod ni'n ffermio, ch'mod. O, pan weles i fyn' i Ferched y Wawr, prynu wedd yy defaid yn dod â ŵyn a'r dân dod â lloi, nosweithi ar ôl 'ny wedyn doedd dim byd i ga'l wrth gwrs, on' o' raid ymdrechu i i fynd. O'n i yn yy wrthyn y bodd 'na, a phob un wrth 'i bodd. Pan ddechreuon ni yn Capernawy, daeth Joyce Phillips a Eglwys Davies Anne aton ni i i ddechrau cael cangen. A 'na le geson ni yr un noswaith gynta' i gael arian, noswaith o Fawl. A 'na pwy o'dd yn arwydd y noswaith o Fawl o Parchedig Aled Williams, a 'na pwy rododd y fendith wedd Ychydig persiifans per ni, a mae wedi bod yn fendithiol wrthyn ni, wedi bod yn cyrraedd ers 70, ers 40 mlynedd eleni. Ond mae wedi mywyd, newid y mywyd i gyd, cael yn mynd i ferched o fobl.